Riedner ass den Här Sven Clement. Här Clement, Dir huet d'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wat qualifizéiere mer als illegal Migratioun? Migranten, déi illegal d'Grenzen iwwerschreiden an hei illegal Handlunge beginn, andeems se eppes klauen oder een iwwerfalen? A verschiddene Fäll jo. a villen aneren nee. Et kann hei net esou einfach pauschaliséiert ginn. Illegal Migratioun betrëfft nämlech och déi Leit, déi sech fir hir Famill a sech selwer eng besser Zukunft wënschen. A ville sécheren Hierkonftslänner ass de Liewensstandard geréng an den Aarmutsrisiko ganz héich. Well d'Leit aus dëse Länner oft keng Chance hu fir op legalem Wee ze immigréieren, bleift hinnen eng illegal Immigratioun oft als leschten Auswee. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa Migrante kriminell sinn, ass et wichteg, dass mer duerch international Accorde Reegelen hunn, déi festhalen, wéi mat dësem Problem ëmgaange gëtt. Eise Strofrechtssystem an eis Infrastrukture mussen un esou aktuell Erausfuerderungen ugepasst ginn. Wa géint eis Gesetzer verstouss gëtt, musse Réckféierungen envisagéiert kënne ginn, awer just dann. Dann ass et och kee Retour volontaire, mee dann ass et e Retour involontaire, voire forcé, eng Expulsioun. Här President, ech gleewen un e Recht op Fräiheet, op d'Recht, fräi bestëmmen ze kënnen, wou ee liewe wëll a wéi ee liewe wëll, am Respekt vum Gesetz. An ech fannen et net richteg, wa mir eis fir eis selwer dës Fräiheete fuerderen an se anere gläichzäiteg net zouerkennen. Et ass richteg a wichteg, datt mir eis duerch international Accorden en Outil un d'Hand ginn, fir kloer Reegelen opzestellen, fir Fäll, an deene Migrante sech duerch reell kriminell Handlunge strofbar maachen. An dëse Fäll muss d'Justiz hirer Aarbecht nogoen an et muss am Fall vun enger Verurteelung iwwerpréift ginn, wéi eng Ausweisung oder eng Aushännegung un de Justizapparat aus dem Heemechtsland vum Verurteelte kann duerchgefouert ginn. Fir esou Fäll sinn Accorde wéi dee virleienden hei zweckméisseg. Fir Persounen an hirem Recht op e fräit Liewen anzeschränken, net. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir haten d'lescht Woch eng Interpellatioun iwwert de Bien-être an dës Woch och. Mir suergen eis ëm wuessend Ongläichheeten, ëm Mënschen an der Aarmut an ëm eis Work-Life Balance. Mir suergen eis ëm eis Liewensqualitéit, wuelgemierkt eis Liewensqualitéit. Dir mierkt, et ass een Mir an net Si. Zäitgläich zu dësen Interpellatiounen solle mer dës zwee Protokoller duerchwénke fir Mënschen aus der Ukrain an aus Armenien méi einfach ofschiben ze kënnen. An dat betrëfft net nëmmen déi Leit, déi duerch kriminell Aktivitéiten hei am Land opgefall sinn, mee alleguerten déi, deenen hir Pabeieren net stëmmen. well se um legale Wee net op Lëtzebuerg konnte kommen, well eis aktuell Gesetzer hiert Recht op Fräiheet a Selbstbestëmmung aschränken. Engersäits jéimere mer, wéi schlecht d'Situatioun zu Lëtzebuerg ass, an anerersäits schécke mer Leit zeréck, déi fannen, datt d'Situatioun hei awer ëmsou e munches besser ass wéi do, wou se hierkommen. A mir schécken se zeréck a vill méi insupportabel Situatiounen. Ech géing soen, dat kéint een als lëtzebuergesch Hypokrisie vum Feinsten bezeechnen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et wäert Iech elo net iwwerraschen, wann ech Iech soen, dass d'Piraten dese Projet an den aneren och net matstëmme wäerten. Sech fräi ze bewegen däerf net illegal sinn. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. Den Här Kartheiser wëllt Iech awer nach eng Fro stellen.
Ganz séier, Här President an och Här Clement. Léif Kolleegen, entschëllegt, mee et ass mir einfach wäertvoll, fir nozefroen, Sinn d'Piraten dann der Meenung, datt et en onageschränkte Recht op Migratioun gëtt, datt jidderee kann sech dat Land eraussichen, wou e wëll wunnen, an datt de Rechtsstaat zu Lëtzebuerg an deem Sënn net méi soll ausgeféiert ginn, wann eng Situatioun ass, wou een irregulär hei ass a mer dann net eis Gesetzer ausféieren? A wann dat de Fall ass, a wéi engem Fall mengt den Här Clement dann a mengen d'Piraten, datt mer eis Gesetzer sollen applizéieren an a wéi engen net? Fir e Rechtsstaat eng interessant Fro. Här Kartheiser, wann Der meng Ried nogelauschtert hutt, da kennt Der d'Äntwert. Merci.
Dat do war klär an daitlech. An domatter géif ech d'Wuert un d'Regierung ginn, den Här Ausseminister Jean Asselborn.